Voilà, ech mengen, da kënne mer ufänken. Ech soen Iech emol virun allem villmools Merci, datt Der Iech Zäit geholl hutt, fir bei eis op eis Pressekonferenz ze kommen. Ech menge mir hunn invitéiert, ënnert dem Motto De Start fir d'Sozialwalen am Finanzsecteur. Dir wësst, d'Sozialwalen ass ee vun de wichtegste Rendez-vouse fir d'Gewerkschaften am Allgemengen, wann net esouguer dee wichtegen. Mee do gëtt seng Stäerkt gemooss, sëft dat um nationalen Niveau wéi och um sektoriellen Niveau. An ech mengen haut, a bei den letzte Wahlen hat den OGBL 38 Sëtzer vu 60 an der Chambre des Salariés erreecht, a kloer ass et natierlech d'Zil fir déi Sëtzer ze halen, gegebenenfalls och nach auszebauen. Wat dann elo de Secteur financier en tant que tel ugeet, do wiele mir am Grupp 4, an do sinn 8 Sëtzer ze verginn. Mir haten als OGBL, vun deenen 8 Sëtzer hate mir der als OGBL 3 bei deene leschte Wahle kritt, den Dalibard huet der 4 an den LCGB een. Prozentuell gesi gesäit dat esou aus, 50 Prozent hat Dalibard Am Secteur kritt. Mir 33 an den LCGB 17. Et ass natierlech evident, ech mengen, ech brauch Iech dat net ze soen, dass et d'Zil vun eis och elo wäert sinn, bei deenen nächste Wahlen d'Majoritéit am Secteur ze kréien. Dat bedeit ganz kloer, dass mer eis Präsenz an de Betriber mussen ausbauen, wëllen ausbauen, méi Delegatiounen gewielt kréien. an do wou mer an de Betriber sinn, majoritär ze ginn a wou mer net sinn, och eranzekommen. Mir sinn a ganz ville Betriber am Secteur vertrueden. Mir sinn an iwwer 90 Betriber, hate mer bei deene leschte Wahlen, wou eng OGBL-SBA Präsenz wor. A munche si mer awer och net vertrueden. An ech mengen, de Goal ass deen, ze versichen, iwwerall do, wou mer net vertruede sinn, och bäi de Wahlen Lëschten ze presentéieren, eis Präsenz auszebauen an deementspriechend och gewielt ze ginn am Secteur. Dofir brauche mer natierlech sécherlech d'Hëllef vun all eise Memberen, all eisen Delegéierten, ça se sous-entend. Also, wéi nach eng Kéier, mir wëllen déi Wahle gewannen a mir wëllen déi dreiwend Kraaft am Secteur ginn, majoritär ginn. De Finanzsecteur steet awer an enger fundamentaler Mutatioun. Digitalisatioun, FinTech, Blockchainen, Plattformen, Robotisatioun, Bitcoins, GAFA, alles dat si Stéchwierder, mat deene mir am Alldag konfrontéiert sinn. Mee et sinn awer och ganz kloer déi Stéchwierder, déi verantwortlech dofir sinn, fir déi Changementer, mat deene mir am Secteur konfrontéiert sinn, mir an d'Salariéen aus dem Secteur. An eiser alldeeglecher Aarbechtswelt, op eiser Aarbechtsplaz, sëf et vun haut oder op där vu muer. Vill Aarbechtsplaze si voll an der Mutatioun, duerch eng Informatik, déi sech ausgebaut huet, déi vill méi wichteg ginn ass, sinn zum Beispill ganz vill Plazen automatiséiert ginn. A vill Plaze wäerten en Deel vun dëser Automatisatioun wäerten och ewechfalen. Mee et muss een awer och net soen, datt duerch déi Digitalisatioun an eng Automatisatioun an engem Secteur nëmme wäert Plazen ofbauen. Well dat stëmmt net. Ech mengen, et muss een och vun der Opportunitéit schwätzen a soen, duerch déi Digitalisatioun wäerten awer och nei Plaze geschaaft ginn. Et wäerten der vill mussen ugepasst ginn un d'Besoine vu muer. Wëll d'Besoin vu muer, déi wäerten natierlech vill méi technesch a spezialiséiert sinn, déi nei Aarbechtsplazen, déi kreéiert ginn, vill méi, vill méi spezifesch Qualifikatiounen wäerte verlaangen. An dat heescht och nei Aarbechtsmodeller, nei Aarbechtszäitformen, aner Aarbechtskonditiounen an esou weider. D'Entwécklung vun der Informatik heescht d'Benotze vun Handyen, Laptoppen, iPaden, am Alldeeglechen. Keng fest Aarbechtsplaze méi, mee d'Laptoppen, dat ass eis Aarbechtsplaz. Dat ass dat, wat de Moment am gaangen ass ze geschéien. Mir mussen dofir suergen, deem gerecht ze sinn. Mir mussen eis deene Changementer am Secteur stellen. wëssen unzepassen, an zwar am Intérêt vun de Salariéen aus eisem Secteur. Mir mussen als Gewerkschaft eis ganz kloer wëssen deene Changementer och unzepassen an dofir ze suergen, dass déi Changementer stattfannen, an zwar am Intérêt vum Salarié an net géint d'Intérêt vun de Salariéen. Mä et mussen nei Aarbechtsplaze kreéiert ginn, et mussen qualitativ durabel a gutt Aarbechtsplaze sinn. An do brauch ech Iech och net ze soen, dass d'Formatioun eng extrem grouss Roll an deem Ganze wäert spillen. D'Formation professionnelle continue, dat ass eng, déi spillt eng fundamental wichteg Roll. Si muss et jidder eenzelnem Salarié erlaben, iwwert dee Wee seng Carrière professionnelle kënnen ofzesécheren. Ee Recht op Formatioun, op individuell Formatiounsdeeg, muss op legislativem, mee awer och op kollektivvertraglechem Niveau gereegelt ginn, wa mir den Ufuerderunge vu muer wëlle gerecht ginn. Eisen Accord, dee mer am Bankekollektivvertrag hunn iwwert d'Formation professionnelle an och am Assurancekollektivvertrag hunn, déi mussen absolut awer adaptéiert ginn, wa mer wëssen, wat fir muer vun eise Salariéen verlaangt gëtt. Et muss also als Zil sinn, dass d'Salariéen sech kënnen erlaben, sech ze adaptéieren un déi nei Aarbechtswelt. Et muss de Salariéen och erlaben, déi eng Plaz hunn, hir Aarbechtsplaz ze erhalen, eng nei Aarbechtsplaz kënnen gegebenenfalls unzehuelen oder sëf dat am Betrib oder am Secteur. De Maintien vum Emploi muss deemno och garantéiert sinn am Secteur financier. Et däerf keen eenzele Salarié op der Streck bleiwen. Et muss och dozou kommen, de Leit z'erméiglechen zu enger besser Conciliation vie familiale a vie professionnelle. D'Flexibilisatioun an der neier Aarbechtswelt kann net nëmmen am Intérêt vum Employeur stattfannen. Nee, d'Flexibilisatioun vun der Aarbechtszäit muss och de Salariéë Rechter ginn a muss och am Intérêt vun de Salariéë stattfannen. Jiddereen huet perséinlech Besoinen, sëft dat op familiären Niveau, op privatem Niveau, an och déi musse kënnen adaptéiert gi par rapport zu den Erausfuerderungen, déi de Moment vun de Salariéë verlaangt ginn. Mir mussen dofir suergen, datt d'Salariéen am Secteur gudden Aarbechtskonditiounen, a gudden Aarbechtskonditioune kënne weiderschaffen. An den OGBL wäert dofir suergen, datt en vue vun all deenen Mutatiounen, Changementer, sëft dat op nationalem Niveau, mee awer och op sektoriellem Niveau, datt déi néideg Adaptatiounen am Intérêt vun de Salariéen wäerte geschéien. Mir mussen och derfir suergen, dass d'Léin am Finanzsecteur weider klammen, an zwar konform zu den affichéierte Resultater vum Secteur. De Secteur contribuéiert ëmmerhin zu engem Véierel vum PIB national. Mir kënnen a wäerten et net zouloossen, dass et erëm net un Erhéijunge vun de Salairen an deenen zwee Kollektivverträg, déi de Moment nach ëmmer am gaange sinn no negociéiert ze ginn, wäert kommen. Eis Salariéen, déi hunn e Recht dodrop. Si hunn e Recht op ee Stéck vun deem Kuch, deen si mat gebak hunn, an net nëmmen d'Aktionären, well ouni hir Aarbecht an hiren Engagement wär och kee Kuch gebak ginn. Wat also de Kollektivvertrag Banken an Assurancen ugeet, do steet munches um Spill. Eng Coquille vide wëll d'ABBL an d'ACA draus maachen. Et soll keng Rechter méi drastoen, just nach de Mérite soll zielen. An d'Employeure sinn déi ganz alleng, déi nach däerfen decidéieren, ob et zu enger Paierhéijung, ob et zu besseren Acquisen, zu besser Konditiounen fir d'Salariéen am Secteur wäert kommen oder net. Hues du gutt geschafft, deng Aarbecht gemaach, da gehéiers du awer net zu deene gléckleche Gewënner, nee nee, mee da riskéiers du zu den Oubliéen vum Secteur ze ginn. Du kriss also näischt méi bäi, wëll du hues dech net ausgezeechent, du gehéiers net zu deene Super-Méritants, wéi se dat nennen. Du hues nëmmen deng Aarbecht gemaach an dat geet leider net duer. An déi Jonk, déi däerfen och an de Secteur schaffe kommen. Jo, sécherlech däerfe se dat. Mir bidden hinnen Paien un zu absolut Minimalsalairen. An am léifsten hätte se nach, dass déi Jonk während zwee Joer agestallt ginn ënner Form vu Stagezäiten. Da brauche se nämlech déi zwee Joer och nach net ze bezuelen. An duerno kënnt dann de ganz décken Hummer. Dofir wëlle mer dann och nach am Secteur d'Astiidsgehälter vun de Leit reduzéieren. Ass jo net schlëmm, wëll rebelot den nächste steet virun der Dier, wëll dee muss, och wann der zwee Joer do als Stage geschafft huet, du ass dat jo net mol net eng Garantie, dass en déi Leit herno dann e Kontrakt kréien. Nee, da gëtt mol einfach gesot, nee, et deet ons leed, du waars net dee richtege Kandidat, mir engagéieren een aner. Voilà, esou leeft dat, an dat ass eng Frechheet. Jo, et fanne ganz vill Mutatioune statt. Mir hunn e grousse Problem an eisem Secteur, dat ass dat neit 7024er Gesetz. Ech menge mir haten als Syndikat Banque schonn des Öfteren doriwwer diskutéiert a Rieds, mir ware bäi déi concernéiert Ministeren, notamment bei den Här Gramegna, gaangen, fir eis dogéint ze bekloen, wëll dat 7024 er Gesetz, dat ass och elo viru Kuerzem gestëmmt ginn, dat erlaabt, dass en d'Donnéeë kënnen iwwer iwwergrenzlech aus dem Land erausgoen. Dat bedeit awer och, dass wann am virun der virun der Aushandele vun deem Gesetz eben déi Donnéeën net hunn diesen ausgelagert ginn an hu missen hei am Land gemaach ginn, kënnen déi an der Zukunft an engem aner Land gemaach ginn. A mir wëssen, dass ganz vill Betriber elo am gaange sinn, an de Startlächer stinn, fir e gudden Deel vun hire Servicer, vun hiren Aarbechten, notamment déi an de Back-officen an aner Länner, wou d'Main-d'oeuvre vläicht méi bëlleg ass, auszelaageren. Kritiséiert hu mir dat Gesetz, wëll mer gesot hunn, dass et schued ass, dass keng Étude d'impact an deem Sënn gemaach ginn, wat dat um Niveau vun Emploi géing bedeiten. Mee mir fäerten, dass dat zu enger grousser Katastroph wäert féieren. An d'Ursaache firwat dat soi-disant muss gemaach ginn, dat ass de Brexit, kréie mer gesot. De Brexit, dat ass déi Opportunitéit. Jo, mir hu jo näischt do dergéint, dass ee wëllt versichen, nei Betriber an d'Land ze kréien, au contraire. Mee déi Betriber, déi kommen, ass dat net just nëmmen hiren Headquarter an da kommen dräi, véier a fënnef Leit mat an d'Nombre vum Emploi, déi bleiwen do, wou se de Moment sinn, well finalement wëllen déi Betriber, aus dem Fait, dass Brexit jo aus Europa wäert erauskrëmmen, versichen se jo just sech een europäesche Pass ze ginn an dat wëll net bedeiten, dass se dofir mat hire Salariéen op Lëtzebuerg wäerte kommen. Mir awer fäerten, dass et éischter d'Perten, déi déi dat Gesetz, d'Konsequenze vun deem Gesetz wäerte sinn, méi grouss sinn, wéi d'Gainen, déi mer wäerten dovunner. kréien. Dofir ass et och extrem wichteg, a mir verlaangen dat als OGBL, mee och als OGBL Syndicat d'Banken an als OGBL national méi wéi jee wichteg, dass mer endlech, fir och eis Leit ze schützen, dass mer endlech d'neit Gesetz kréien iwwert d'Plans sociauxen. iwwert d'Plans de maintien de l'emploien, well sollt dat do stattfannen, da musse mir jo déi néideg Moyenen hunn, fir kënnen dofir ze wierken, dass mir am Intérêt vun deene Leit dann dee Moment mussen dofir suergen, dass déi Plazen erhale ginn, gegebenenfalls, dass en d'Leit am Secteur, wéi ech et virdru gesot hunn, à jour gesat ginn, fir kënnen eng nei Plaz am Secteur unzehuelen. Mir däerfen, mer kréien am Secteur ëmmer gesot, mir hunn, et feelt eis u qualifizéiert Leit, et feelt eis u Main d'oeuvre. Mä wa mer d'Leit gewähr, wa mer d'Leit verléieren, wa mer akzeptéieren einfach, dass eis Qualifikatioun, dass eis Main d'oeuvre verluer geet am Secteur, Ech mengen, da brauche mer eis alleguerten net ze wonneren, wa mer soen, Mer fanne kee méi, deen eis Aarbechten hei ka maachen. An do, deet mer leed, mee do spillt eis Politik net hire Roll a si hëlt net hir Responsabilitéit an deem Sënn. Aarbechtszäit ass och ee ganz akute Sujet, dee mer am Bankesecteur hunn. Den Här De Cilia, den Direkter vun der ABBL, hat an enger leschter Ronn mol ganz einfach gesot, dass d'Gesetzer hei zu Lëtzebuerg, verschiddener, dem Finanzsecteur net adaptéiert wären. Dat heescht, et huet fir ons näischt aneschters geheescht, dass eng ABBL seet, Mir mussen eis jo net onbedéngt un déi Gesetzer halen. Dat ass e staarkt Stéck, muss ech Iech éierlech soen. Dat ass, ça, il faut le faire, culottéiert muss e sinn. A firwat datt se si géint dat Aarbechts-, dat neit Aarbechtsgesetz sinn, wat agefouert ginn ass den éischten Éischten 2017, déi Grënn, déi kenne mer. Dat Aarbechtsgesetz, wat vum OGBL ausgehandelt ginn ass, exklusiv vum OGBL ausgehandelt ginn ass, dat gesäit vir, datt an der Zukunft keng Stonnen keng geschaffte Stonne méi däerfe verluer goen, an dat war am Bankesecteur, gleeft mer, net nëmme knapps de Fall. A si wëllen do matter virufueren. Si wëllen net akzeptéieren, datt hautdesdaags all Stonne méi wäerte musse bezuelt ginn. Dausende vu Stonnen sinn esou geschafft ginn am Secteur au détriment vun den Intérêt'en vun eise Salariéen. Mir hu puer konkret Beispiller, mee ech ginn lo net onbedéngt an déi an, wou ee gesäit, wat wa Raibergeschichten se wëllen un den Dësch leeën, fir zu hirem ze kommen. Et kann och lo net sinn, dass an de Banke Règlements internes gemaach ginn, wou dann vun eisen Delegéierte verlaangt gëtt, déi Règlements internes matzedroen. A mat manner favorabele Konditiounen wéi déi, déi am Gesetz stinn. Dat kann an däerf et net sinn. A souwisou ass dat jo och legal net méiglech. Mee et kann och net sinn, datt elo an de Banken da gedrot gëtt, ma wann där dat dotent net akzeptéiert, dann huele mir iech den Horaire mobile wech. Da maache mir een Horaire fixe. An dobäi muss ee mol vläicht enker dann och soen, den Horaire mobile, den Horaire mobile, ech mengen, et gëtt ëmmer geschwat, datt et en Avantage fir de Salarié ass. Mee et ass net nëmmen en Avantage fir de Salarié, dat ass och e groussen Avantage fir de Patron. An den Horaire fixe huet och ganz vill gutt gutt Qualitéiten, ha, wëll an engem Horaire fixe, do schafft Der keng 48 Stonnen d'Woch, ouni dass déi 8 Stonnen d'office als Iwwerstonne consideréiert ginn. Also soll den se wannechgelift ophalen, dass ëmmer erëm gesot gëtt, de de Salarié gedroot kritt, du kriss deng, du kriss deng, deng Méiglechkeet fir däi Liewen, moies méi spéit ze kommen, owes méi spéit ze kommen, du kriss dat ewechgeholl, wann s du net acceptéiers, dass du, d'office Stonne verléiers. Alles dat kann net akzeptéiert ginn a mir als OGBL, mir akzeptéieren dat net. Mir wieren eis dergéint a mir hunn net fir näischt eng Campagne lancéiert gehat iwwert d'Aarbechtszäit. Mee et ass natierlech schwéier, wann Der zwou Gewerkschaften am Secteur hutt, déi Iech net an där doter Linn mat ënnerstëtzen an Iech au contraire souguer nach deelweis an de Réck falen. Eise Secteur, d'Banken a Versécherungen, ech hunn et gesot, ass net méi dee selwechten. En huet sech extrem diversifizéiert. Plazeweis huet e sech vergréissert, plazeweis ass en awer och agaangen. Extrem Erweiderungen hu stattfonnt um Niveau vun de Fongenindustrien, Um Niveau vun de Servicer vun de PSFen, d'PSFen heescht les particuliers du secteur financier, d'IT huet sech extrem entwéckelt, mee och d'Fiduciairen, d'Affekotebüroen, d'Big Four an esou weider. Aus all deene Consideratiounen, wou ech elo gesot hunn, hu mer dann decidéiert als OGBL Syndicat Banken an als OGBL Secteur Services an Energie, wëll et do Iwwerschneidunge ginn, ganz vill Sujete sinn, déi sech, sëf et am Secteur Service, sëf et am Secteur Finance, vun de Banken, Assurancen, iwwerschneiden, erëmfannen, hu mer decidéiert, eis Kooperatioun am Kader vun de Wahlen zesummenzeschléissen an eis och zesummen ze schaffen. Mir sinn, mir wäerten eis Kräften zesummentrommelen, mir wäerten eis Kräften zesummenhuelen. schléissen a mir wäerten och zesumme da versichen, eist Zil ze erreechen, well mär sinn nämlech iwwerzeegt, dass et nëmmen iwwert dee Wee geet. Mär hunn eist Zil, ech hunn et gesot, ass et, déi Wahlen ze gewannen, mee net nëmmen am Banken an den Assurancen, mee am ganze Secteur financier. An dofir hu mer dann och Déi Annonce, dass mer soen, mir ginn eis en neien Numm, mir ginn eis en neien Numm an deen heescht OGBL Secteur financier. Ech mengen, et ass haut e wichtegt an och e richtegt Zeechen, dass mer haut hei sëtzen, souwuel aus Syndicate Banken an Assurancen wéi och aus Syndicate Services an Energie. A genau esou wichteg a richteg ass et, dass mer entscheet hunn, dass mer do, wou Synergien zwëschent eise Syndikater méiglech sinn, och zesumme wäerten aktiv ginn, sief et um Niveau vun der Thematiséierung vu Sujeten, sief et bei Publikatiounen oder bei Sensibiliséierungsaktiounen a verschidde Beräicher. Well mir hunn och festgestallt, dass vill vun eise Betriber, déi an eis zwee Secteure falen, a Soningen sech erëmfannen, wou Leit am Fong schaffen, déi all déi selwecht Suergen a Bedürfnisser hunn, an da wëlle mer do och mat enger gemeinsamer Stärkt an enger gemeinsamer gewerkschaftlecher Front do optrieden. Mir hunn als OGBL e ganz grouse Virdeel, mir sinn eng grouss national representativ Gewerkschaft, mir sinn an alle Branchë vun der Wirtschaft representéiert, Mir hunn also Erfahrungen an Expertise an alle Beräicher, an dofir ass et, mengen ech, och logesch, dass mer den Usproch hunn, fir an deem wäitleefege Secteur vun de Finanzservicer an den apparentéierten Entreprisen als Uspriechpartner Nummer eent unzetrieden. Mir hunn vläicht Beruffssyndikater, déi hir eenzel Strukturen hunn. Et ass awer esou, datt déi Grenzen net ëmmer fléissend sinn. An dee Beräich, deen tëschent eis Syndikater fält, do soll a wäert keen Niemandsland entstoen, mee do wäerte mer eis an Zukunft nach méi staark vernetzen, fir do besser a méi staark present ze sinn am Interêt vun de Salariéen a vun hire Familljen. Wat natierlech och zu där Entscheedung gefouert huet, sinn déi grouss Changementer an der Ekonomie an an der Aarbechtswelt zu Lëtzebuerg. D'Véronique ass schonn op en Deel agaangen, wéi d'Aarbecht u sech sech geännert huet. Mee och wann ee lo kuckt, d'Kartographie vun de Betriber huet an deene leschte Joren a Joerzéngten immens changéiert. Mir hunn haut eng risen Unzuel vu Betriber, déi et virun eng Rei Joren nach net esou gouf, souwuel wat d'Zuel vun de Betriber ugeet, awer och wat hir Aktivitéiten uginn, déi ëmmer méi breet gefächert ginn. An trotzdeem stelle mer fest, dass et do immens vill Gemeinsamkeete ginn an de Problematike mat deenen d'Leit am Beruffsalldag konfrontéiert sinn. Gläichzäiteg sinn dat och Betriber, déi a permanente Wandel sinn, sief et duerch Fusiounen, duerch Auslagerungen, duerch Transferten oder duerch Opspléckungen, awer och Opkeef. An do ass et leider esou, datt d'Salariéen vill ze vill oft déi sinn, déi leidtragend sinn an op der Streck bleiwen. A fir déi Problematik, mee och all déi aner Problematiken unzegoen, Do geet et eben net duer, sech op ee Betrib oder op ee Secteur ze reduzéieren, dat geet doriwwer eraus. An dofir ass et einfach immens wichteg, dass ee méi staark zesummeschafft. Well wann d'Betriber haut anescht funktionéieren, da musse mir och deem Rechnung droen an eis en conséquence organiséieren. Dat heescht net, dass eis Strukture elo fundamental änneren, déi bleiwen esou wéi se sinn bestoen, mee mir notzen déi Méiglechkeeten, déi eis Strukturen an eis Statuten, déi mir aus OGBL hunn, eis ginn, fir eng zousätzlech Kooperatioun ze schafen, déi mer dann och ënnert dem Numm an dem Banner, deen Der do gesitt, wäerte lafe loossen, ee Joer virun de Wahlen. Voilà, an ech mengen, grad an de Finanzservicer, huet ee Problematiken, déi een aus de Banke kennt, déi een awer och aus breeden Deeler vu Servicebetriber kennt an déi sech am Fong iwwerschneiden. Ech denken do un alles, wat d'PSF ass natierlech, un d'Fiduciairen, un de ganze Consulting-Beräich, deen immens wiisst hei zu Lëtzebuerg, den Audit-Beräich, d'Affekotebüroen, wou sech och ëmmer méi verschidden Entreprisen tümmelen. Do sinn natierlech déi Themen, déi am Virdergrond stinn, bon, nieft der Lounfro, déi, mengen ech, ëmmer fir jiddereen eng wichteg ass a bleift, awer och virrangeg d'Froe vun der Qualitéit vun den Aarbechtsplazen, souwuel wat d'Aarbechtszäitregelungen ugeet, wat d'Vereenbarkeet vu Beruff a Famill ugeet, wat d'Recht op Zäitsouveränitéit ugeet. wat d'Grenz tëscht dem Beruffsliewen an dem Privatliewen ass, awer och d'Froe vu Stress a Gesondheet op der Aarbechtsplaz, vu stressbedéngte Krankheeten duerch d'Aarbecht an natierlech vun der Ofsécherung vun den Aarbechtsplazen, well an de Servicer musse mer leider déi selwecht Erfarunge maache wéi bei de Banke mat de Sozialpläng a mat dem mangelnde Schutz einfach vun de Salariéë géingt Licenciementer aus ekonomesche Grënn oder wéinst Restrukturéierungen. Dat sinn also déi Sujeten, déi mer wëllen thematiséiere gemeinsam. An dat sinn och keng Sujeten, déi an Aktualitéit wäerte verléieren. Am Géigendeel, mat deem ganze Prozess vun der Digitaliséierung wäert dat alles ëmmer nach méi an de Vierdergrond kommen. A mir aus OGBL sinn am Fong déi, déi eis domat ausenanersetzen, déi op deenen Theme schaffen, déi Äntwerte ginn an déi och Revendicatiounen am Intérêt vun de Salariéë formuléieren. A mir hunn och den Usproch als Gewerkschaft, fir aktiv d'Zukunft vun der Aarbecht matzegestalten, an zwar an alle Wirtschaftsbranchen, an dat am Intérêt vun de Salariéen an net an iergendengem kuerzfristegen a kuerzsiichtegen Intérêt vu Profitmaximéierung. Dofir denken ech, dass mer eng staark an erfollegräich Kooperatioun wäerten hunn tëscht eise Syndikater a ganz nom Motto Zesumme staark, dee sech nach ëmmer bewäert huet. An ech mengen, et ass och Ëmmer nëmmen an enger gëeentener, an enger staarker an an enger representiver Gewerkschaft, wou ee wierklech e Garant huet fir gutt Loun an Aarbechtsbedingungen.